Ngatho cia mwanya, niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi na ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru, Ambũi no ethetheria na ha marika ma wathani niĩ ndĩ wa rika rĩa Maina, Maina marĩa mekagĩra Ngoru. Nake baba nĩ wa rika rĩa Mwangi, Mwangi Mũrira rwa Manduti. Ee niĩ ndĩkĩrĩ Mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara kuma o kũrĩa Mũrang'a itũra rĩtagwo rĩa Kĩbĩi. kũu nĩkuo anyarũme akwa marĩ, na ndĩkĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ, na ndĩ mũthuri mũgĩkũyũ, ndĩ mũthuri wa kĩama. Na o mũthenya rĩkiuma ngo-inĩ rĩgĩcoka kwĩhanda, rĩgĩcoka gũcoka na mbaire, niĩ nĩ ndirikanaga kwaria na Mũrungu mwene tha, na nĩgetha ngakĩmũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa mahinda ma ũtukũ, ona mahinda ma mũthenya. Mũthikĩrĩria wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ, tũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania chaneli-inĩ ĩno yakwa na mũno makĩria wakĩona na ndũrĩ wa subscribe ũga subscribe nĩgetha ũhote gũtirĩrĩra tabarĩra ĩno ndĩmũrehagĩra ya ũndũire witũ na ũga like na ũga share page ĩyo kũrĩ arata aku nĩgetha mũgĩthiĩ mwambatĩtie subscribers na nginya viewers na nĩ ngatho mũno makĩria. Eh, hĩndĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna tabarĩra ĩrĩa twĩrĩgĩte gũkorwo nayo nĩ twaroraga maũndũ matatũ marĩa magĩtĩire hinya rũrĩrĩ rwitũ rwa ũgĩkũyũ ũndũ wa mbere nĩ twaugire nĩ ũhoro wa ithaka na tũkĩaria mũno ũhoro wa ithaka na tũkĩona ũrĩa ithaka icokete kũrĩa andũ aitũ na njĩra nene mũno tũgĩcoka oho tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũkwarĩrĩria na nĩruo rũracio Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ rũracio. Na harĩa rũracio rwokire kũhĩtanĩra nĩ tũgũcoka nginya ho nĩgetha tũmenye rũracio rwahĩtanĩire ha. Eh, harĩ athuri mataranyũnũhĩte na kĩrĩra mĩaka ĩrarĩ ho na amwe nĩ mathiĩte okiri-inĩ no hakĩrĩ mũthuri mũtigarĩrĩru wĩna mĩaka igana na kuna na no tũgĩthiaga na mbere ndarĩ ate gĩtaranio no tũthiaga na mbere na kũrung'a cigana ũna na agakĩnjĩra ũhoro wa matukũ marĩa ma na harĩa rũracio harĩa ruokire kũhĩtanĩra nyũmba itũ rwahĩtanire kuma Alice 1930 hau nĩho rũracio rwahĩtanĩire 1930 rũracio rwahĩtanĩire ha hĩndĩ ĩrĩa mũthũngũ okire na wara wa gũtuĩka atĩ nĩ ekũrĩhia nyũmba yothe ya mũgĩkũyũ ĩna nyeki nĩ ekũrĩhia igoti nĩgetha atĩ thirikari ĩkũre. Rĩu athuri aingĩ nĩ marĩ na thingira, nĩ marĩ na nyũmba, o nginyagia mariko nĩ makĩrĩ na nginya tũthingira twanake na kĩrĩa kĩngĩ, o nyũmba yataragwo igoti rĩayo ĩkarĩhio tax kĩrĩa mwĩtaga na gĩthũngũ tax igoti rĩu na athuri aingĩ nĩ meheririe mathingira na makĩrwo gũtirĩ kũrĩha na kori ona kori kaingĩra thogora wa kũrĩha tax ĩyo makĩrwo gũtirĩ kũrĩha na kori no nginya ũrĩrĩha na mbeca ĩrĩa mũthũngũ arĩkũne hĩndĩ ĩyo yarĩ hera ĩrĩa yarĩ na karima na andũ aingĩ nĩ maremereirwo koguo aingĩ ao nĩ meheririe nyũmba icio magĩcoka makĩona nĩgetha mone mbeca ici no mũhaka mathiĩ makarute wĩra shamba-inĩ cia mũthũngũ gũtua macani na kahũa. Ũcio nĩ mũgĩkũyũ wekwo ũguo, ti mũrũrĩrĩ wa ndũrĩrĩ ici ingĩ, nĩ mũgĩkũyũ wekwo ngero ĩyo. Kumanagia na hau Mũthuri nĩakĩonire rĩu kĩrĩa kĩngĩehera gĩkuhĩ nĩ thingira na mathingira ma anake kũrĩa anake maikaraga tũthũnũ twao akĩeheria tũmwe twatuo agĩtiga mwanake we angĩkorwo nĩwakinya nĩ warua ũgũkorwo handũ ha ũkorwo na thingira waku mũgwĩturanĩra na mũrũ wa nyũkwa nĩgetha igoti rĩnyihanyihe. Mũthũngũ ndaiganĩrire 1935 kuma 30 nginya 35 nĩ onire andũ aya no marathiĩ na mbere na gũtherema koguo na marathiĩ mũndũ agathũkũma o cia kũrĩha igoti arĩkia kũrĩha igoti o hau gatagatĩ-inĩ arĩ ona indo ciake na arĩ na atumia ake makĩambĩrĩria rĩu kwĩrwo ũhoro wa atumia aingĩ meherere Rĩu Mũgĩkũyũ agakĩũria atĩrĩrĩ, ndĩ na mũtumia ũngĩ, ndĩ na ciana, nĩ nderwo nde, ndigwo na ũmwe. Rĩu rũgano rwa rũracio hau nĩho ndĩrenda, ndĩrenda gũka, ndieherete harĩa rũracio rwambĩrĩirie kũhĩtanĩra. Hau noho ndĩ. Athuri aingĩ arĩa makĩiguĩte mũthũngũ ta ndawa nĩ mahotire kweheria families, nĩ mahotire kweheria nyũmba ici nini, makĩeheria nyũmba ici nini. Ũrĩa warĩ na njahĩrĩra akeheria. Hau nĩho mĩkomathĩ mĩingĩ yonekeire na icokio nyingĩ ikĩonekera hau na mũgĩkũyũ nĩ ageririe kũhĩtwo na njĩra iria ciothe ahĩtirwo nacio rĩu kuma hau 1935 agĩkĩrehanwo nake nginya gũgĩkinya handũ atĩ mbũri nĩ etio rĩu Rĩu nĩetio mbũri nĩgetha ahote rĩu gũtungatĩra mũthũngũ ahote gwathwo wega. Rĩrĩa metirio mbũri nĩ marorire makĩona rĩu tondũ nĩ twetio mbũri ici na anake aitũ no marĩgũranaga na marĩgũranaga na kĩ? Na mbũri nĩ cietio na twatigĩrwo mbũri nini. Koguo ũndũ ũrĩa gwekirwo mũhũthũ mũno Alice 1940s gũka ũguo rĩu. Nĩ meekĩrire watho. Athuri arĩa maarĩ akũrũ nĩ maanyitanaga marĩ mũhĩrĩga wa ng'ania, mbarĩ ya ng'ania, makauga, Tũreka ũũ tondũ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩĩteithũra harĩ mũndũ ũyũ. Na tondũ ciana citũ no irĩtuĩka nĩ irĩtuĩka nĩ irĩracia-rĩ, rĩu ũndũ wa goro mũno, nyũmba nyingĩ nĩ maiguithanĩirie, nĩ twatua kũrĩrutagwo mwatĩ na harika, mbũri cia mĩrongo tondũ nĩcio nyingĩ mũno-rĩ, na nĩ cia ithe wa mũirĩtu-rĩ, na ihĩĩ ciake-rĩ, na mũka-rĩ, na nĩcio mbũri cia mĩrongo-rĩ, na nĩ nyingĩ-rĩ, nyũmba nyingĩ makĩruta igongona na kĩrĩa kĩarĩ ho, makĩĩrana, nĩtũgũcitua o mbũri mĩrongo ĩĩrĩ, o mbũri ciringi mĩrongo ĩĩrĩ, makĩiguithanĩria makĩrĩanagĩra. Koguo nyũmba nyingĩ nĩ mahotire kwĩrana inyuĩ mũrekire atĩa tondũ an- mwanake ũyũ nĩ arakĩgũra na kũna tũrekire ũna ĩĩ we tũrekire ũna nyũmba nyingĩ mũno igĩtua mbũri cia mĩrongo igĩtua mbũri cia mĩrongo o mbũri nĩ mĩrongo ĩ- nĩ ciringi kĩbaũ Mbũri nĩ ciringi kĩba kĩbaũ. Koguo rũracio ona ũmũthĩ ũyũ rũkĩneano rũrĩ mbeca indo imwe rĩ, ti ũru, no iratarwo irio mbũ, irio mbũri. Koguo mũndũ ũkũgũra, mwanake ũkũgũranaga mũciĩ wa ng'ania na gwĩtagio mbũri mĩrongo ĩtatũ, nĩ ngerekano ndĩraheana, o mbũri egũtarĩrwo na ciringi kĩbaũ. No mathiĩ gũikarĩra rũracio-inĩ mekwĩrana, Ruuno rwitũ rwa mũciĩ ũyũ tũracagĩrio mbũri mĩrongo ĩtatũ, tũracagĩrio mbũri mĩrongo ĩtatũ. Koguo magakiuga na ithuĩ, nĩ tũgũkĩte na mbũri citũ cigana ũna nĩ tũkũmũtigĩra, nĩgetha mũgĩtuonie gĩcegũ kũrĩa tũgũciga. Kĩara no wega, no kĩara Rũthiomi rũu ruokaga tondũ nĩ rũthiomi rwa ũthoni nĩ rũthiaga rũhithanĩtio, rũtitengũranagwo. Koguo kĩara no kĩhũthagĩrwo. To ũru, no andũ aingĩ nĩ megũkiuga tuoniei gĩcegũ gitũ, twambĩrĩrie gũikia kuo mbũri citũ, no ti mahuti, tondũ kĩara nĩ kĩa mahuti. Nĩ ngatho mũno. Rĩu magakĩĩrana, Nĩtuoka na mbũri ciigana ũna, no mũciĩ ũcio ũtongoragio na mwatĩ na harika icio citieheririo. Nyũmba, gũtirĩ nyũmba yeheririe mwatĩ na harika gũgĩtuĩka atĩ nĩciehera kaimana. Aca! Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩa Gĩkũyũ gĩthiĩte kĩũrĩte kĩũrĩte rũracio-inĩ na maũndũ-inĩ maingĩ, nĩkĩo nginya mwatĩ na harika ũraigua atĩ gũkũ mwatĩ nĩ ngiri ikũmi, harika nĩ ngiri ikũmi. Aa! icio nĩ nginya na mahũngũ rĩu kumanagia na hau nĩ gwagĩthirwo o ũrĩa gwagĩthirwo gũkinyũkithanĩtio rũracio rũgĩtuo mbeca mbeca ici kũrĩ mũndũ ũtaragĩthũkũma gũkerwo ĩhĩ ng'ania nĩ arendire mũirĩtu wa ng'ania na ndarĩ na kĩbarũa ndarathiĩ kwa mũthũngũ na kũrĩa kwa mũthũngũ nĩ kwagire wĩ- nĩ kwagire kĩndũ andũ marathiĩ makaheo ũboco ũboco nĩ kĩbaba kĩrĩa kĩrĩa maheagwo kũrĩa nĩkĩo gĩetagwo ũboco. Kĩbaba, kĩbaba kĩu mũndũ aheagwo mũtu nakĩo na mbembe na kĩrĩa kĩngĩ na mboco icio ũrĩe. Koguo gũgĩthiĩ kũhinyarĩte kũhinyarĩte kũhinyarĩte, hĩndĩ ĩyo mũthũngũ arenda nĩgetha ambe a command, ambe ahinyĩrĩrie nĩgetha agĩcoka rĩu kũmatua ngombo biũ rĩ, makorwo already nĩ mahinyĩrĩirio. Tũgĩũka Alice 1942 athuri amwe nĩ monire kũhinyĩrĩrio gũkũ nĩ kwaneneha. Athuri arĩa maarĩ akũrũ, arĩa rĩu maarĩ mangĩerirwo marika rĩu maitũ rĩu marika-inĩ maitũ rĩ, nĩo marorire makĩona haha nĩ twahinyĩrĩrio mũno. Ndĩrenda muone harĩa rũracio rwokire kũhĩtanĩra, nĩkĩo ndacoka na hau thutha hanini hanini mũno. Mũthuri wagũranaga hĩndĩ ĩyo nĩ anjĩrire ũmwe 1941 42 hau, nĩ anjĩrire we mbeca icio ciarĩ na kahera. Nĩ aririkanaga nyina matwarire mbeca icio ũthoni wake ciĩ gĩtarũrũ-inĩ. That means mambire magĩtwara mwatĩ na harika kũrĩa agũranĩte, magĩcoka magĩtwara mbeca ici ingĩ cirĩ gĩtarũrũ-inĩ makiuga ici nĩcio mbũri cia rũracio iria twarehe, na nĩma nĩciatarirwo. Cigĩgĩtarwo cigĩgĩtarwo cigĩgĩtarwo cigĩgĩtarwo cigĩgĩtarwo akĩigania, agĩtigarĩrĩria o gũkĩguraria. ngwĩciria mũthikĩrĩri na mwĩroreri kuma 1942 hau gũka ũguo nĩrĩo andũ amwe monire nĩ twahinyĩrĩrio na gũkĩambĩrĩria rĩu gũthugundwo ũhoro ũrĩa kũngĩrwo andũ aya mambe meherio nĩgetha andũ macokerio mwago wao na ngai no mũnene tondũ andũ nĩ mathire ũguo magĩciria ndeto ĩyo rika rĩa ndung'ũ nĩrĩokĩte rĩkĩhũrwo rithathi mũno makĩrwo mambe mahorere Nginya mũgumo ũrĩa warĩ thĩka ũmenyerwo waguo ũrĩa werĩtwo nĩ warathĩtwo. Rĩu-rĩ, rũracio tondũ nĩ rwakinya nĩ rwakinya atĩ nĩ mbeca-rĩ, matukũ ma ũmũthĩ-rĩ, he hĩndĩ gũgũkinya ona rũracio rũtige kũracio nĩ amwe. Nĩ gũkinyĩte hau, ũkaigua mũciĩ ũyũ nĩ kũrerwo, tũrahunjĩirio ndini-inĩ ĩna, tũrerwo Ithuĩ mũirĩtu ndagũragwo kana mũndũ ndagũragwo, ndagũragwo ta arĩ meru, ndagũragwo ta arĩ ndũnyũ atwarirwo. Rĩu kanitha yauga ũguo ĩkathoma o harĩa ha Iburahĩmu atĩ anga nĩ kwerirwo ndungata ĩno yoe indo ĩtware kũrĩa irĩ iheo mathoma nĩ iheo hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩu ti rũracio marauga o mekwenda matware rũrĩ iheo na itigatarwo tondũ ciatarwo nĩ ciaingĩra thogora na hau nĩho rĩu tũrorete nyũmba nyingĩ Mũthikĩre na mwĩroreri. Rĩu nĩ gwagĩũkire ũguo nginya 1949 hau rũracio rũkĩamba rũkĩrũgamio. Andũ magĩciria rĩu kwambĩrĩria gũthũngũyana, rĩu kwamba gwĩciria ũhoro ũrĩa mekũhũra mũndũ ũyũ, marũĩrĩre ithaka na wĩyathi. Rũracio rũkĩamba rũkĩrũgama na nĩma rwarũgamire. Kuma hĩndĩ ĩyo andũ maingĩra mũtitũ 1951 haha moka kũingĩrĩra mũtitũ Rĩu kuuma hau, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ gwacokire gwĩcirio ũhoro wa rũracio. Mũndũ eciragia ũhoro wa ũrĩa ekũrũa nĩ getha mũthũngũ ehere. Ũgwĩciria ũhoro wa rũracio-ĩ, na irĩ ona ndũrĩ wĩ gĩthaka? Ra. Ũrĩa ũngĩ nake nĩ erirwo, Wee nĩ inyuĩ mũgũthondeka kĩharo gĩa Gatharani, kana kũrĩa kũngĩ ndege iromba, kana kũrĩa kũngĩ, na wĩra wa Itatĩ ũrĩa wakĩrutagwo. Acio nao nĩ marega gũgĩthiĩ gĩthaka-ĩ, no nĩ moywo-ĩ, matwarwo Itatĩ. Arĩa nao matanatwarwo Itatĩ-rĩ, matuuo ngati. mambĩrĩrie kũhũra mũndũ ũrĩa wao wĩ mũtitũ na ngai no mwĩhokeku tondũ mbara yathirio mĩaka ĩtatũ amwe ao makĩgaya amwe ao makĩgaya makĩingĩra mũtitũ na mena mĩcinga ngai nĩ wa matha maingĩ mũno mbara ĩgĩkĩmata na mbara ĩkĩrwo ũrĩa yarwo niĩ ndiumĩte ha rũracio ndiraingĩra ũhoro wa mbara na rũracio rũgĩkoma rĩu kuma hĩndĩ ĩyo mũ- mwanake warĩ ũtaruĩte ndambire kũrua tondũ gũtiaruithirio hĩndĩ ĩyo gĩtiribo-inĩ kĩu Koguo-rĩ, nĩmanenehire mũno. Nake mũthuri warĩ araagũra ahikanie hĩndĩ ĩyo, ndaahikanirie mĩaka kenda ĩgĩthira, arĩ mwanake rĩu wa, wa makamu. Koguo nĩmacereirwo mũno. Mũndũ wauma mũtitũ-rĩ, mbũri gũtirĩ, ng'ombe gũtirĩ. Rĩu nake-rĩ, mĩgũnda nĩĩgayanirwo. Nake rĩu nĩabagabaga, nĩekĩrwo meciria ma kwambĩrĩria gwetha andũ ake, ciana ciake, bamĩrĩ yake kũrĩa ĩrĩ. rĩu kumanagia na hau rĩ mũndũ ũcio rĩ nĩ rũracio ĩ kana nĩ kwamba gwĩciria ũhoro wa ciana mũndũ ũrĩa nake uma ngati nĩ hĩndĩ cukuru marathomithia ciana ciao ona ũyũ no arenda wake athome rĩu rũracio rũkĩamba rũkĩhĩtanĩra ha andũ aitũ nĩ ngũcokereria nĩgetha tũmenye kuma 1959 rĩu ningĩ gũka ũguo nĩ tũkũmenya harĩa rũracio ruorĩire mũno na harĩa rũrambĩrĩirie gũcokera mũno. Nĩ ngatho na nĩ ngatho.